darsii sadde- sagalaffaati jecha darsii saddeettaffaa dabra keessatti hundee lammaffaa irraa dubbannee hundee lammaffaa keessatti arkaana islaamaa irraa dubbannee arkaana iimaanaa dubbannee eh, arkaanni iimaanaa jaha jennee ture har'a insha allahu ta'ala achirraa itti fufu

Takkaffaan aliimaanu biwujuudillaahi Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jiraachuu amanuu. Wanni gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka jiru irratti nu qaceelchu waa hedduudha. Uumaan isaa wanni gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa uume tun hundinuu akka gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isii waan khalaqe jiru nu argisiisa. li'annahu wanni tokkolleen ofii of argamsiisuu hin danda'u waan ta'eef ilma namaatiis haa ta'u kownii kana gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka uume nutti argisiisa jechuu uumamnummaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala uume kun wanni tokkolleen ofii of argamsiisuu hin dandeessu waan taate akkasuma ammallee alimaanu birububiyyatihi lammaffaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan uume kana keessatti inni gartee kophaa bahaa ta'uu nam tokkollee osoo hin gargaarsifatin kophaa isaa akka samiif dachii makluuqaata kana hunda waan samii fi dachii keessa jiru hunda akka uume amanuu tasadaffaadhaa alimaanu bi'uluhiyyatihi duuba rabbiin Eega jiraa amannee waan uumama tahe kana hundaahuu osoo waan tokko gargaarsa hin barbaadin inni kophaasaa akka uume eega amannee Rabbiin kun gabbaramuu inni qoftiin akka haqa godhatu amanuudha. Rabbiin waa hunda uume kun inni qofti kophaa isaa osoo waan tokko itti hin sharraksiifne gabbaramuu haqa godhatu gabbaramuu akka haqa godhatu amanuudha inni afraffaadhaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maqaa fi sifa qaba sifti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ofii wassafe saniin isa wassafuu, maqaa Rabbiin ofii ofiin yaameen isa yaamuu, waan Rabbiin ofiin yaaminiin Rabbi yaamuu dhabuu, akkasuma waan Rabbiin ofiin hin wassafiniin Rabbi wassafuu dhabuu, waan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam barsiisan waahee Rabbi irraa sunirratti gabaabbatuudha, Rabbitti amanuu jechuun waa afran kan of keessa qabate. Lammaffaan arkaana islaa arkaana iimaanaarraa wa malaa'ikatihi malaa'ikatti amanuudha. Malaa'ikaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aala uume kanatti amanu. Malaa'ikatti wayita amanu maali gaa wanni gartee malaa'ikaarraa amanu malaa'ikaan tuni uumaa gartee Rabbii subhaanahu wa ta'aala ta'uu isaan kun Uumaa Rabbii tan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ibaadaa isaatiif uume tahanii akka jiran amanuudha waan Rabbiin itti ajaje malee waan takkallee hin dalagan akka gartee ajaja Rabbii irraa hin gorre amanuu akkasuma warra maqaa isaanii beeyne maqaa isaanii haga himame san warra akka Jibriil Miikaa'iil akkasuma Israafiil, Maalik Khaazinun Naar warra akkasii warra maqaan isaanii dubbatame kana itti amanuu warra gartee maqaan isaanii hin dubbataminis hedduun akka jiru amanu rabbiin quraana keessatti malaa'ikaan gartee akka hedduu tahanii Arshii Rahmaan baadhatanii Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guddisan akka Rabbi tokkoomsan akka Rabbi faarsan irraa dubbata. Nabiilleen alayhi salaatu wassalaam heddummina malaa'ikaa wayita dubbatu gaafa lola badrii malaa'ikaa haganatu gartee bu'e malaa'ikaa hedduu je'e rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubbate akkasuma quraana keessatti illee Rabbiin irraa akeekee jira. Akkasuma nabiin alayhi salaatu wassalaam heddummina malaa'ikaa wayita himu hadiisa keessatti warra gartee

fi kan beeynes akkuma jiranitti itti amanu akkasuma ammallee waa inni amannu malaaykaa irraa sifa isaanii bifa isaanii akkaataa gartee akka gartee waan zaata qabaa sifa zaata qabaa tahan amannee akkasuma ammallee sifa isaaniirraa waan gartee nutti himame akka gartee jibriil alayhi salaam nabiin hoggaa dubbatu hadiisatti isaa gartee goflaa dhibba jaha qabu gartee ha gartee gaara gamaa gamana cufe arge jee nabiin alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko akkasuma ammallee al-iimaanu biman calimnaa min acmaalihim hojii isaanii irraa waan beeynetti amanuu warra agartee rabbiin hojii adda addaa irra kaa'e kaan agartee dalagaa ilma namaa katabuu irra kaa'e kaan agartee kaa wahiidhaan bu'u irra kaa'e akka malaa akka jibriil akkasuma ammallee malaa'ikota agartee garaa namaa keessatti wayita ilmi namaa kun uumamu hadiisa rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti akka dubbatan ilmi namaa wayita gartee ruuhii itti afuufamu booda warra gartee rabbiin itti godhee taligaa ilma namaa kana wayita inni uumamu garaa keessatti nuxfaarraa gara alaqaa alaqaarraa haala kanaan deemee hoggaa inni gartee dhibbaaf saddeettam gahee ruuhii itti afuufutti ajajee akkasuma ammallee namni kun milkii isaatii fi hoongoo isaallee katabu warra itti ajaju jira warra rooba rabbiin subhaanahu wa ta'ala duumessa kana oofuu irratti ajaju jira warra makaana zikrii gartee iddoo zikriidhaa deemanii barbaadanii akka kanatti gartee hundinuu hojii adda addaan qabanii kanarraa waan beeynetti amannee waan hin beeynellee isaan ammoo gabroota rabbitii laa yaasuuna allaha maa amarahum wayafaaluuna maa yumaruuna ta'uu itti amanuu jechuu malaa'ikaa itti amanuu jechuun kana faayidaan malaa'ikatti amanuudhaa irraa argannu guddina rabbii subhaanahu wa ta'aalaa beekuu akkasuma ammallee rabbii kana gartee galateeffachuu alaa cinaayatihi bicibaadihi gabroottan isaa kana akkatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tiif yaxfaduunahu warra gartee malaa'ikaa kanarraa gabroottan kiyya ilma namaa kana warra tiisuu jira jaa rabbiin bar dura isaaniitiif duuba isaanii warra tiisuu jira Gartee Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa kana akkasuma ammallee malaa'ikaan kun waan Rabbiin itti ajaje malee hin dalaganii isaan kun gartee gabroottan Rabbii mukramuuna ta'uu amannee jaalachuu kana irraa arganna jedha. Arkaanni imaanaa inni sadaffaadhaa al-imaanu bil kitaabi kitaaba Rabbiin buusetti amanu. Kitaaba Rabbiin buusetti amanuu oggaa jennu, ta duraan duraa Qur'aana kun Rabbi irraa bu'uu isaa amanuu, kalaama Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa tahuu amanu. Akkasuma al-iimaanu bimaa calimnaa min asmaa'ihaa kitaaban hedduu akka Rabbiin buuse san keeysa akka Qur'aana akkasuma ammallee tawraat injiil zabuur suxufi ibraahimu muusaa kanneen akka rabbiin buuse kan maqaa isaanii beeynu kana itti amanuu fi akkasuma ammallee waan gartee qur'aana keeysatti dhufe hunda isaatu dhugoomsuu itti dalaguu akkasuma waan shari'aa warra nuun duraarallee gartee himame akkasumatti itti amanuu kitaabatti amanuu jechuun kana jechuudha. Arkaanni arkaanni utubaan imaanaa inni afraffaadha. Aliimaanu birrusulii ergamtoota rabbiin ergatti amanu. Ergamtoota rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergee akka ergaan rabbirraa subhaanahu wa ta'ala isaanitti dhuftee rabbiin isaan ergatti amanu isaan kana keessa warra rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti isaan ergamtoota kiyya jee maqaa dhahe dubbate kana amannee akkasuma waa'ee isaanii irraa waan rabbiin quraana keessatti dubbatees amanuu warra rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maqaa isaanii hin dhahinii jiraa jannee sanillee amanuudha jechuudha arkaan imaana inni afraffaan kitaa ergamtoota rabbiin erge kanatti amanuu jechuudha arkaanni gartee imaanaa inni shanaffaan

Al-iimaanu bil-jannati wan-naari, Jannataa fi Adaabni eega gartee namni hisaabamee dalagaa isaarraa irraa qoratamee fattaname booda namuu gartee fariiqun fil-jannati wa fariiqun fis-sa'iir tahu amanu. Kana amanuurraa wanni argannu ilmi namaa akka dalagaa kheyrii keessatti akkaan jajjabaatu hamtu'urraa akka of fageessu kana gartee irraa kana akka kanatti amanna jenna. Hundeen yookaan utubaan iimaanaa ka jaaffaadhaa aliimaanu biqadaa illaahi wa qadarii qadaa fi qadaratti amanu qadaa fi qadaratti amanuun waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jireenya kee keessatti sirratti oof waan sirratti taasisu waan hunda waan duniyaa tana keessatti rabbiin taasisu Rabbiin akka duraan beekee jiru amanuu, waan kana xiqqoo fi guddoo haa taatu, dhokattuu fi mul'attuu haa taatu, hunda siitu Rabbiin akka waan tahaa waan tahuu taa'u kana akka Rabbiin beekee jiru amanuu. Akkasuma ammallee Waan gartee dalagaa teeti dalagaa teetii fi waan ati dalayduu fi jireenya keetiif waan hundaa'u gaarii fi toltuu ati jireenya kee keessatti mudattu hundaa'u rabbiin akka beekee jiru duraan amanuu akkasuma ammallee waan kana rabbiin akka kitaaba lawhal mahfuuz keessatti barreesse duraan katabee jiru waan arraan tana taasif tahaa kana duraanuu waan kana akka taatu beekee lawhal mahfuuz keessatti katabee jiru akkasuma akka wanni kun taatullee akka rabbiin fedhe amanu wanni gartee rabbiin fedhe malee akka hin taane waan rabbiin fedheetu taha jettee amanuu qadaa fi qadara jechuun kana jechuudha. Akkasuma ammallee wanni biraa al-iimaanu bi'anna jamiicul kaa'inaati makhluuqatullaahi duuba wanni hundi duniyaa tana keessatti tahee jiru akka rabbiin uume wanni gartee rabbiin hin beeyne ta rabbiin hin uumin ta rabbiin quban qabne duniyaa tana keessatti baalli mukaa tokkolleen hin bu'u akka jattee kanatti amanuu duuba qadaa fi qadaratti amanuun wanni inni faayidaa yookaan iimaana keenyaaf qabu akka gartee nuti rabbi irratti irkannu al-ictimaadu ala allahi rabbi irratti akka irgan irkannu sababa dalaynee waan achirraa hafe rabbi irratti akka dhiifne rabbi irratti irkannu akkasuma ammallee ilmi namaa kun waan dalagin akka ofiin argine akka ofiin dhageenye akka ofiin dhaanne dalagaa tana hundaahu rabbii subhaanahu wa ta'aalaa harkaa qaba duraan beekee katabee jira jettee gartee ilmi namaa kanatti amanu akkasuma ammallee ilmi namaa jireenya isaa kana keessatti qalbi takkaan raahaadhaan jiraachuudha qadaa fi qadaratti amanuu wanni isa gargaaru Maaliif jennaan waan dura hunda Rabbiin duraan katabe hamtuu fi toltuu dhuftu hundaa'u gaafa wanni sun sirra dhufte Rabbiin duraan na katabe wanni Rabbiin kiyya naan fedhe kheyriidha wanni gartee Rabbiin fedhe malee hin taatu waan Rabbiin fedhee taha jettee muraanni kee fedhiin kee haajaan kee yaadni kee yoo siif bakka gahuu dhabe saniin gartee akka ati yaaddoytee hin rakkanne akka raahaa yookaan xumaaniidhaan jiraattu akkasuma ammallee waan argatte irratti akka rabbii kee galateeyfattu akka gartee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa galateeyfattu kanaaf si gargaara jechuu idan arkaan imaanaa jahan kana hundeen lammaffaadhaa kana fakkaatan hundeen lammaffaadhaa kana fakkaata duuba almartabatu thaanitha sadarkaan sadarkaan islaamummaan qabdu gartee sadii jennee mire sadarkaan takkaffaan islaamummaa islaamummaa irraa haasofne lammaffaan iimaana jenna sadarkaan islaamummaan qabdu ta sadaffaadhaa al-ihsaanu ihsaana ihsaana jechuun maali

ragaan kana irratti gartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ayata qur'aanaa keessatti waan ja'u inna allaha ma'a alladhiina ittaqaw walladhiina hum muhsinuun akkana jedha idan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka si waliin jiru wayta hundaahu amaanuudha ihsaana jechuun ati wayta ibaadaa dalaydu khayrii dalaydu dalaguma takka illeehu akka rabbiin si waliin jiru guddina isaa beekumsa isaa

ka areenni isaa akkaan gurraachaa ka dhukkee takka isarra hin buune tokko dhufee duuba hattaa jalasa ila nabiyyi sala allaahu alayhi wasallama rasuula rabbii bira gad taa'ee jee fuuldura isaa duuba wayta rasuula bira dhufee gad taa'e miila isaa akkanatti jilba isaa kana jilba nabiitti achi qabee harka isaa

Qaala namtichi ni jee fa'akhbirnii ani saa'a hayyee qiyaamaa naa himi jeen qaala rasuulli ni jee mal mas'uulu anhaa bi'a'lamu min asaa'il dubbii qiyaamaa tana ani ka ati gaafatte kun si kana gaafate kanarra waan beeku tanaanaa fi atiis waluma qixaa jeen duuba لأنه waa'ee qiyaamaa rabbii yaama kan akka isiin taatu rabbumaa beeka jechuudha rabbiin qaala faakbirnii an amaaraatiha hayyee milikkata siinaa himi jeen qiyaamaa tan qaala an talida alamatu rabbataha namtiin gartee dubartii namittiin goftaa isii dahuudha

Namticha gartee dhufee gaafii gaafata kana beeytaa naan jee jiduudha. Qultu niin jeen Allaahu wa rasuulu a'lam. Rabbumaa fi ergamaa isaa beekaa ani hin beekuun jee ni jee Umar. Qaala rasuulli ni jee fa'innahu Jibriil. Bar namichi dhufee gaafii na gaggaafatu kun Jibriili. Ataakum yu'allimukum diinukum. Wanni dhufeef isinii na bira tattaa'u kana diin isin barsiisuudhaaf dhufee. Akka nama hin beekne dhufee wayita na gaafatee ani isaa deebisu kana akka isiniin na bira tattaa'u foon hin bartaniifi waa irraa bartaniifi kanaaf gartee dhufee je'ee rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa kanatti dubbate idan arkaana islaamaatii fi arkaana iimaana akkasuma ammallee ihsaana ragaan hadiisa kana jechuudha akkasuma ammallee hadiisa kana keessatti malaa'ikaan bifa namaatti garte akka dhuftu hadiisa kana keessatti baranna jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kanarratti hundeen sadeen barachuun dirqama taatu takkaffaan rabbi beekuudha jennee an tu'mina takkaffaan ilmi namaa kun rabbii isaa beekuudha jenna lammaffaa diin isaa beekuudha jenna lamaan baranneera. Rabbii ofii beekuu fi diin ofii beekuu. Diin beekuu arkaanni diin kun akka utubaa qabu utubaa gartee yookaanuu sadarkaa sadi akka qabu sadarkaan sadeenuu mata mataadhaan akka utubaa kophatti qabdu sadarkaan sadeen dubbanne iimaanaa fi islaamummaa fi ihsaan iimaa islaamummaa kophatti utubaa shan qabdi jennee irraa dubbanne akkasuma iimaanilleen utubaa jaha qaba jennee irraa dubbanne ihsaanni utubaa tokko inninis ati akka waan rabbi laaltee ijaan argitutti akka waan rabbiin si bira jirutti rabbi gabbaruudha jennee irraa dubbanne Idan hundeen sadeen barachuun dirqama taatu tan sadaffaadha. Yoo Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fedhe darsii kurnaffaa dhuftu keessatti yoo Rabbi fedhe waliin laalla. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.